Programm bħalma tafu jkun magħkom mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-tlieta u l-erba ta' nofsinhar b'mistiedna interessanti. Fil-fatt fl-edizzjoni tal-lum għandi miegħi fl-istudio lil professur Adrian Grima li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta U d-domanda li ħa nagħmlu llum matul il-programm hija, l-ilsien Malti jista' jkun taħt theddida? Min jixtieq jitkellem magħna bejn issa u l-Erbgħa, tistgħu tagħmlu dan billi ċemplu fuq 2291 3395 jew tibatu messaġġ fuq 9900 993 Seba. Prof Zgrima, l-ewwel nett insellimlek, grazzi li tinsab miegħi għall-programm tal-lum. Grazzi tal-istedina u nsellem l-semmija kollha ta' Radio Malta.
Profs Adrian Grima huwa awtur ta' diversi kodba u studji fosthom niftakar nintervistaħ fejn tidħol l-Inizja Med. Profs, inti llum il-kap tad-Dipartiment tal-Malti, dipartiment li twaqqaf kważi design sena ilu l-1937 mill-professur Ġużè Akulina. Nittama li sen oħra tamlu xi attivitajiet li tfakru dall-anniversarju importanti. Interessanti laqgħet issemmi l-anniversarji, is-sena l-oħra fl-aħħar tal-1000 fl-2025 iċċelebrajna l-200 sena minn mindu Mikiel Anton Vassalli fetaħ l-Iskola tal-Malti fl-Università. L-Università tal-Belt. Mhm. Ġifieri Vassalli kien għamel sensiela ta' lezzjonijiet biex jgħallem il-Malti fl-Università. Wara jħum bat kien waqaf imma. Għara kemm kien avangard dak iż-żmien, ngħidu mitej sena ilu. Iva. U l-inizjattiva kienet ta' ċertu John Hookenfrer li kien mhm, Ingliż. Mhm, li kien ħabib miegħu u mbagħad eżatt għandu kum mitfun naħa tal-msida, eh, msida bexxin xi ħaġa hekk. Mela, qed issemmi daw l-affarijiet. X'importanza għandu l-Malti fost l-istudenti universitarji? Qed ngħidu mela dipartiment li ilu waqqaf katedra li ilha waqfa design sena. X'importanza għandu l-Malti fost l-istudenti universitarji? Hemm interess? Mela din mistoqsija kumplessa għax għandek studenti f'fakultajiet differenti li jistudjaw suġġetti differenti li r-rabta tagħhom mal-Malti hija differenti skont il-każ. Però nistgħu ngħidu ħaġa waħda ċara ħafna, illi kemm fl-università, ħafna drabi b'mod mhux uffiċjali, u kemm u iktar u iktar meta joħorġu fis-soċjetà, il-Malti jridu jużawh. Ħafna minnhom iridu jużawh kuljum, ġieli il-ħin kollu fix-xogħol tagħhom. It-tobba, l-avukati, fil-biċċa l-kbira, dejjem qed ngħidu sewwa, t-tobba, l-avukati, il-periti, l-inġiniera, ovvjament l-għalliema, in-nies kollha li jiggradwaw mill-Università ta' Malta, iridu jiltaqgħu mal-Malti, iridu jew ma jridux. bilfors meta joħorġu fil-komunità. Ħafna drabi, anki waqt li qed jistudjaw, meta jkunu qed jagħmlu r-riċerka tagħhom, meta jkunu qed jitkellmu man-nies minħabba r-riċerka tagħhom, dawn huma realtajiet li bilfors iridu jmissu magħhom. Qed nitkellmu issa fuq il-Malti b'mod ġenerali fl-università, fit-tagħlim tal-istudenti. U mbagħad ovvjament hemm dawk li jistudjaw il-Malti fid-dipartiment tagħna. Hemm interess? Id-dipartiment tagħna huwa naħseb wieħed mill-iktar dipartimenti attivi fl-Università ta' Malta u tinstema' tinstema' stqarrija kbira jisni qed niftaħar brixna. Imma imma realtà, imma hemm raġuni għaliha. Għaliex bażikament il-futur tal-Malti, il-futur tal-istudju tal-Malti fil-livell universitarju jiddependi minn dak li tagħmel l-Università ta' Malta. primarjament, jiġifieri hemm hemm universitajiet barra li jmissu mal-Malti, pereżempju jien ngħallem l-Università tal-Inalco Pariġi darba fis-sena ngħallem mhm. kors hemmhekk. Eh, għanna ċentru tal-Malti marbut mal-Università ta' Bremen. Michael Cooperson li għallem il-Malti eh, l-Università tal-Amerika. Ġivri daw l-Universitajiet jgħallmu il-Malti. Hemm, eh, hemm, hemm kuntatt mal-Malti. Però, ovvjament ir-riċerka l-kbira ssir, l-istudju dwar il-Malti, l-istudju dwar l-iżviluppi kontinwi li qed isiru fil-Malti, fil-lingwa tagħna, isir l-Università. Id-Dizzjunarju Nazzjonali online qed jinbena mid-dipartiment tagħna fl-Università bl-għajnuna ta' ħafna, ħafna nies. Bis-sehem ta' ħafna nies. Imma meta jiftħu l-korsijiet tal-Malti speċjalment, id-dipartiment ikollu konkorrenza? Id-dipartiment tagħna huwa wieħed bħala numru ta' studenti qed ngħid, wieħed mhm. mill-ikbar dipartimenti fil-Fakultà tal-Arti. Iġveri, f'dik il-fakultà fejn istudjaw il-lingwi, xjenz, sa ċertu punt xjenzi soċjali, ehm, l-umanistika, l-istorja, l-ġeografija, f'dan l-antropoloġija, f'din il-fakultà fejn hemm 16 il-dipartiment, Id-Dipartiment tal-Malti huwa wieħed mill-iktar. Attiv. Attivi u ċertament wieħed mill-ikbar, kemm fejn jidħlu letturi, kemm fejn jidħlu letturi każwali, kemm fejn jidħlu riċerkaturi u kemm fejn jidħlu studenti. U studenti li jkomplu jistudjaw. Mela, Prof. Grima, mela, Ħa nagħmillek id-domanda b'mod ieħor, hemm interess minn studenti barranin li jiġu fostna biex jistudjaw il-Malti issa li pajjiżna sar multikulturali?
Hemm ħafna interess fil-Malti mill-barranin b'mod ġenerali. f'Malta, hemm interess mill-barranin fil-Malti anki minn barra minn Malta u hemm interess ukoll fost l-istudenti barranin li jkollna l-Università u l-Università llum il-ġurnata għandha persentaġġ importanti ta' studenti barranin. Kemm dawk li ġejjin mill-Unjoni Ewropea u allura jkunu hawn pereżempju permezz tas-sistema tal-Erasmus. Bażikament għandek studenti li jiġu hawn għal erba' xhur, ħames xhur, sitt xhur biex jistudjaw bħala parti mill-kors normali tagħhom fl-Ewropa. Imma parti minnha dik is-sena tagħhom jagħmluha l-università tagħna. U mbagħad għandek studenti oħrajn li jiġu jagħmlu l-kors korsijiet tagħna biss, jiġu l-Università ta' Malta u jistudjaw l-Università ta' Malta biss. U allura għandek numru mhux żgħir ta' studenti li illi jkunu jridu jitgħallmu imqar ftit Malti. Dejjem ikun hemm dak l-entużjażmu. Eh, jien nista' għandi numri fidejja, jiġifieri pereżempju s-sena l-oħra kellek 200 ruħ, ehm, qed nitkellmu korsi ġenerali tal-Malti, so, bħala lingwa barranija. Ehm, Kellek mitej ruħ li studjaw xi wieħed mill-korsijiet li noffru aħna bħala Dipartiment tal-Malti. U mbagħad hemm korsijiet oħrajn li jsiru minn entitajiet privati, minn istituzzjonijiet oħrajn. Aħna biss qed ngħid mitej. Tgħid li mitej ftit meta tqis li qed nitkellmu fuq id-dinja kollha jkollok nies litteralment minn barra minn Malta għax dawn il-biċċa l-kbira nett ta' dawn il-korsijiet li ngħallmu aħna huma korsijiet eh, li jsiru online. Eh, imma hawnhekk qed nitkellem Malti ġenerali, mhux qed nitkellem fuq il-Malti pereżempju għal ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Mela ħan niġi fuq jew jew il-tfil eh. ħwienet tal-merċa jew jew fl-istituzzjoni fil-kumpaniji tal-gvern mm-hmm. pereżempju, għax imbagħad hemmhekk għandek numri ferm. Mela, għamilt sew li qed tispjega dil-biċċa xogħol. Aħna pajjiżna għandna numru ta' ħaddiema barranin Il-ħaddiema barranin, pereżempju bħal carers, tobba, qed ifittxu li jitgħallmu l-Malti għax din kienet waħda mir-rekwiżiti li jagħmel il-gvern għal ħaddiema barranin. Iva. X'interess hemm? Iva, eħe, mela, jiena nista' nitkellem fuq parti minn din is-sitwazzjoni kollha għax hemm pereżempju programm li jismu I Belong u li Immexxi mid-dipartiment tiegħek? Le, ma jmexxiex id-dipartiment tal-Malti.
Il-programm I Belong huwa programm għal min irid iġib ir-residenza f'Malta, residenza mhm. fit-tul. Aħna ma nitlux fih dak il-programm. Jiġri ħafna inizjattivi. Huwa d-dipartiment tal-edukazzjoni jitħol fiha. Jidir li li għal-fakultà tal-edukazzjoni, mux jidir li għal-fakultà tal-edukazzjoni, mhm. pero etnejt jidir li għax fil-verita hemm ukoll istituzzjonijiet oħrajn involuti pal-MCAST. U hemm hemm numru ta' istituzzjonijiet edukattivi anke privati li, li daħlu f'dan, f'dan il-qasam. Imma, mela, il-mistoqsija il tiegħek hija um, jekk il-ħaddima barranin irridu xitalmu l-Malti, mela, il-ħaddima li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mhm. mal-gvern normalment huma obbligati illi jitgħallmu il-Malti il-Malti. Issa meta ngħidu l-Malti bażiku. Qed ngħidu l-Malti bażiku.
Ħafna minnhom jitgħallmu anke minn fuq ix-xogħol. Mhm, mhm. U aħna nalmu lil mijiet minnhom dawn, eh, mijiet ta' eh, kerers, infermiera u tobba. Qed nagħmlek di domanda għax nisem barra jgħidu il-Malti huwa meddet, il-Malti xi darba ħajmut. Imma Għax kollox fih il-vantaġġi u żvantaġġi fil-ħajja. Jekk għandna dan l-influss tal-ħaddiema barranin, dawn qed jitgħallmu l-Malti. Allura l-Malti qed jitlaq mix-xtut tagħna wkoll għax dawn jagħmlulek għaxar snin, imbagħad jitilqu f'pajjiżi f'pajjiżhom u allura jieħdu l-Malti magħhom ukoll. Jiġifieri Hemm dan il-kwistjoni ta' bilanċ.
Is-sitwazzjoni hija kumplessa bħal dejjem insomma fil-ħajja tal-bnedmin għax aħna kollha individwi, kollha bil-ħolm u bil-vjaġġi individwali tagħna. Pereżempju, pereżempju, hemm tfal li jiġu l-ewwel fil-klassi jew li jieħdu premijiet fil-Malti fl-iskejjel primarji tagħna li l-ġenituri tagħhom huma barranin. li jiġu l-ewwel qed ngħidu fil-klassi. Jieħdu l-first prize. Li jiġu l-ewwel iġibu premjiet anki ġieli premjiet speċjali fl-iskola kollha minħabba l-ħakma straordinarja tagħhom perfetta tagħhom tal-Malti. Jiġifieri, il-futur tal-Malti naħseb ħa ngħidha issa, jien għalija l-futur tal-Malti jiddependi. mill-Maltin. Mhux minn kemm għandna barranin, mhux minn jekk aħniex jekk għandniex popolazzjoni li terz tal-popolazzjoni tagħna hija hija imwielda minn barra minn Malta jew ġenituri barranin eċċetera. Il-futur tal-Malti jiddependi mill-għażliet li nagħmlu aħna il-Maltin li jagħmlu l-ġenituri li jagħmlu n-nies fuq il-post tax-xogħol, li jagħmlu n-nies meta jkunu qed jikkomunikaw bejniethom, il-Maltin qed ngħidu, minn kemm nilqgħu lill-barranin li jkunu qegħdin jippruvaw jitgħallmu l-Malti, minn kemm ninkoraġġuhom, minn kemm ngħinuhom, minn kemm nilqgħuhom, il-Malti, il-futur tal-Malti, jien ninsisti ħafna fuqha din, il-futur tal-Malti jiddependi minna. Il-Maltin, u mhux bit-tpaċpiċ, bil-fatti. Minn kemm aħna lesti li ninvestu fil-lingwa tagħna, fuq ħafna livelli, anki b'mod personali, li noqogħdu nisimgħu hi xi ħadd quddiemna ilaqlaq bil-Malti, u ninkoraġġuh, mhux inwaqqfuh, mhux naqilbu għall-Ingliż mill-ewwel, jew għat-Taljan, jew għal xi lingwa oħra. Mela, nfakkar is-semmiegħa tagħna, fl-istudjo miegħi għandi lill-Professur Adrian Grima li huwa l-Kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università Malta. Min jixtieq jikkuntattjana jista' jċempel fuq 22 91 3395 jew tibatunna messaġġ fuq 9900 9937. Hello nsermulek.
Nofsinhar it-tajjeb lilek Tonio u s-Sinjur li hemm miegħek. Insellmulek.
Kif qed jitkellem Tonio u s-Sinjur aħna nkunu t-tapit tagħhom biex jitgħallmu l-Malti. Ċertu pajjiżi jekk ma il-Ġermanja u Franza u dawn il-pajjiżi oħra jekk ma jitgħallmux il-lingwa t'hemm kif jistgħu hemm jibgħatuhom lura. Aħna ħa nibqgħu s-sistema li noqogħdu nilagħquhom dan nies, barra minn hekk qed nisma' issa li ħa jkun hemm komunikazzjoni tad-dawl mal-Afrika ta' fuq. Dan ħa jfisser li jkollna nies mill-Afrika jiġu hawn? Għax aħna għandu jkollna l-kwota kemm irridu kemm għandna bżonn barranin dal-pajjiż. U dik mhijiex tinżamm, Tonio, f'ħafna f'ħafna paraguni. Jista' s-Sinjur jirrispondini daqsxejn jekk jogħġbok? Għax il-Malti huwa devut liha. Li jagħmlu għaxar snin u jitilqu 'l hemm, dak affari tagħhom imma la qed minn Malta u jaħdmu mal-Maltin. Jiena ngħid li għandhom jiġu ffurzati l-affarijiet. Jekk ma jogħġobhomx, allura hemm bieb ta' barra. Hekk nara l-affari u hekk irridu nimxu. Thank you. Grazzi Sinjur.
Mela, Hawnhekk hawn messaġġ, ħa nipprova naqrah, kont ħa nidħol fih iktar tard. Jgħidli hekk, ehm, Wara nofsinhar it-tajjeb, ma kienx ikun aħjar flok id-dizzjunarju, ehm, li qed tibnu u li ser jieħu ħafna snin, tagħmlu online id-dizzjunarju tal-Prof Sakulina bil-permess tal-pubblikaturi? Jista' jkun li d-dizzjunarju, anke minħabba r-regoli ġodda li daħlu, ċertu affarijiet ġew outdated?
Ok, dan diskors daqsxejn tekniku imma fil-qosor ħafna, dizzjunarju online u dizzjunarju stampat huma oġġetti differenti ħafna. Il-metodi li bihom inbnew id-dizzjunarji stampati, fosthom ix-xogħol straordinarju li għamel fi ħdan id-Dipartiment tal-Malti Ġużè Aquilina iktar minn erbgħin sena ilu, Dak ix-xogħol huwa differenti ħafna mix-xogħol li jsir illum. Eżempju sempliċi ħafna, jekk titlu dizzjunarju dotmt, l-ewwel passi tiegħu, il-bidu, il-bidu hemm qiegħed, dizzjunarju dotmt, titlu, taraw, taraw il-kelma, tisimgħu atturi professjonali qed jaqraw il-kelma, qed jgħidu l-kelma, tismagħha. Jippronunzjawha, Eżatt.
Eh, taraw espressjonijiet, taraw kelmiet marbuti ma' dik il-kelma, allora jekk għandek pap, għandek papep, papessa per eżempju, eccetera. Mhm. Iġveri, huwa għan huwa oġġett, kont se ngħid annimal differenti, huwa mhm. oġġett ħlejqa differenti ħafna li kontinwament iġġedded, li kontinwament ħares lejn il-Malti tal-lum u mhux ta' 40 sena ilu. U li. Għax huwa aġġornat.
Aġġornat u li huwa dizzjonarju li jirrifletti il-mod kif qed nitkellmu u niktbu il-Malti illum. Nixtieq ngħid ħaġa oħra wkoll. Aħna ngħidu l-Malti, ngħidu lingwa Maltija, ngħidu l-Ingliż, ngħidu t-Taljan. Fil-verità jeżistu Maltijiet differenti. Jeżisti l-Malti mitkellem, jeżisti l-Malti, jeżisti l-Malti djalettali. Eh, jiena jekk qed nitkellem fil-kuntest legali ħanuża Malti partikolari, mhm, fil-kuntest mhm. mediku ħanuża Malti partikolari. Jekk jien pereżempju għandi sena partikolari ħanuża l-verbi b'ċertu mod, Din hija d-diversità enormi tal-Malti u ta' kull lingwa, mhux tal-Malti biss. Issa il-Dizzjunarju Nazzjonali Online se jirrifletti din id-diversità kollha. Se jirrifletti l-ammont kbir ta' kliem li għandna, imma forsi iktar importanti minn hekk, se jirrifletti wkoll id-diversità fit-tifsiriet. Ġifieri jekk tuża kelma partikolari f'kuntest u tuża f'kuntest ieħor għandha tifsir differenti. Eh, per eżempju, jien naf, inti aħna bil-Malti l-lum nejdu it-tella fajl jew it-tella dokument. It-tella ġviri emmin jgħid ta' uploadja speċi. Mhm, mhm. Emmek fil-kuntest tal-kompjuter, it-tella ġviri ħadġibu u d-demajnek il-fajl. Mhm, Jekk jgħat fajru plan, u trid ittella' bagalja fl-ajruplan. Ovvjament hemmhekk il-tifsira hija differenti. Jekk tkun qed titlew hemm ma' xi ħadd u jtellagħhom lok, hemmhekk it-tifsira ta' itella' hija differenti. X'irrid ngħid? Dawn huma affarijiet li n-nies jifhmuhom mill-ewwel għax ovvjament jużaw il-Malti kuljum. Li rrid ngħid huwa li d-Dizzjunarju Nazzjonali online se jtina l-opportunità li din il-varjetà kollha fit-tifsiriet nistgħu nirrappreżentawha fuq fuq kompjuter li fuq fuq screen li huwa l-ħin kollu aġġornat. Fil-fatt wieħed mill waħda mill-iktar affarijiet importanti fil-proġett ta' Dizzjonarju Dotemti hija li dan jibqa' jiġi aġġornat kontinwament u l-Università investiet f'persuna, fl-ingaġġ ta' persuna, biex dan ix-xogħol, anki wara li nkunu bnejna id-dizzjunarju, tkompli tagħmlu wara li nkunu ħa ngħidlek lestejna l-proġett. Mela, ħa ndaħħal din it-telefonata, ħlou nsellmulek.
Ħlou nsellmikom. Ma xtaqtx inċempel ta', ma tonix. Mela, l-ewwel ratt tas-salib tibda minn missierek Jekk ma jekk missieri kien ipejjep mitej sigaret kuljum, lili jista' jgħidli ma npejjipx? Dik waħda, kif il-programm u fl-aħbarijiet issa daħlet il-kelma hub, għax sa jiftaħ dak il-hub, ġej dak il-hub, hi kelma Maltija. Oħra, jiġu hawn fuq ir-radio jitkellmu għax jiena fuq in-Nazzjonal biss, jiena mwaħħal hemm, imkaħħal l-istazzjon oħra. So, so, ma niflahom daw l-affarijiet. Inti, inti kif tiġi iġib prezentatur, jew u nkella prezentaturi, marri nsemmer ħadd b'ħafna eh, klim Ingliż. Jekk fuq l-istazzjon Malti, għaw ħafna se jitmu, inti rrid neqleb bl-Ingliż, nerbu fuq l-Ingliż. Mhux se fuq il-nazzjonal l-uniku stazzjon Malti u jiġi jikkommedjaw bl-Ingliż. Mhm. Oħra, jiġu ummi Ommi kienet tgħid ħa neqleb biex nieklu mhux ħa nipploterja. Doddo xi kliem hu. Inkella l-ieħor ħa jħawwel ix-xitel jiġi biex jgħidilna sa jħawwel ħa jipploterja, ħa jħawwel donta. Imma imma dan minn missierek, minn hemm irid jiġi li tal-ħabb ma niflaħiex. Ħa jinfetaħ ħabb u l-oħra so, so, u you know, u by the way, da da da da Maltin aħna. Jien iltqajt ma' nies u te ma rridx noqgħod niffanfra ta'. Niltaqa' ma' barranin kont ma rridx ngħidlek kemm darba minnhom niltaqa' bl-ebda skop ħażin ma' Russa u kellha żmien, kent iżgħar minnha jien, u din qaltli irrid inkellmek. Għedtilha qaltli hi u kienet tiġi għax kienna nagħmlu xogħol flimkien u qaltli u mhi qed titkellem bl-Ingliż u jiena bl-Ingliż. U qaltli Illum irrid ngħidlek li qed nitgħallem il-Malti. Qed tilha Ruski, tilha għandek fuq 50 sa qalt li għandi tifel qiegħed hawn ġejt mir-Russja qalt li u bil-Malti. Insomma, u tgħidli jekk u din xi darba minnhom temminniex ta' mhux illum taqt insemmilek 30 senilu ġieddi filgħodu ma marrux ngħidlek li kienet daħna

tal-istazzjon nazzjonali. Jekk ma nsommux il-Malti, kif tiġi tgħidli jien ma ntejjibx. Jekk jien intejjeb u t-tifel ngħidu tejjibx. Fimna l-punt.
Grazzi, Sinjur. Nirringrazzjokom u nieħu interess għax anke ġew darba oħra fuq il-programm mhux ftijak qed jiġbu bil-Malti, x'qed inċempil ma nistax naqbel għax qed ifittxu il-multi antik. Sew. Jiġu se naħal u jiltaqa' ma' xi xuħ bħoli. u ngħidlu dik tfisser hekk, dik tfisser hekk, għax anka hawn ħafna modi doppju li fisser ġi xaffurijiet. Ekku. Ġifieri anka fuq ħuta u biċċorda, eh. ifissru l-istess. Nirringrazzjaw, grazzi ħafna tat telefonata, grazzi. Hawnhekk għandi messaġġ għajtek, profs. Jista' b'xi mod id-dipartiment jorganizza crash courses li xandara tisma' pereżempju il-karozza soffriet ħsarat kbar debri flok tiġrif, eċċetera. Id-Dipartiment ħafna drabi sa ftit żmien ilu fuq inizjattiva tal-Kunsill Nazzjonali tal-Isem Malti li huwa dak il-kunsill li jiġbor l-entitajiet kollha u l-għaqdiet kollha tal-Malti u mwaqqaf bil-liġi fl-2005 Id-Dipartiment tal-Malti jagħmel, kien jagħmel u għadu jagħmel numru ta' korsijiet għal ħaddiema fil-qasam tax-xandir, tal-Parlament u f'oqsma oħrajn. Iva, jsiru dawn il-korsijiet. Fil-fatt, waħda mill-affarijiet li naħseb li ħafna nies ma, ma jafux għax sempliċement għax forsi ma nitkellmux biżżejjed fuqha hi li aħna nagħmlu ħafna korsijiet għal nies li mhumiex studenti tal-università. u nilħqu lil ħafna nies b'dan il-mod. Jiġifieri, pereżempju, għandna l-kors, l-iktar wieħed magħruf huwa l-kors tal-ċertifikat tal-qari fil-qari tal-provi bil-Malti. Daj lu għaddej 21 sena. Dak isir mid-dipartiment tagħkom. Biċċar, ija, isir mid-dipartiment tagħna kien bdieħ Manuel Mifsud, il-pros mhm. Mifsud. U ilu jisir 21 sena u kull sena jkonna konkurrenza qawwija għalih dal-kors. U fil-fatt għandna talba kbira ħafna li fl-aħħar ħa nissodisfawha, illi l-kors intawluh nagħmlu sena oħra biex min irid ikompli jistudja jkun jista' jkompli jistudja u jsir u jsir diploma. Xtaqt ngħaddi kumment fuq xi ħaġa li qal l-ewwel semmiegħ li li ċemplinna, li qal li jien għedt li Il-Maltin iridu jkunu tapit tal-barra li ovvjament jien m'għedtx hekk assolutament. Le, le, żgur ma ċekk. Assolutament m'għedtx hekk. Ehm, interessanti li l-kelma tapit mill-ewwel tinftiehem le hija metafora, mhm, ġifieri mhux qed mhm, mhm. titkellmu fuq dak li timxi fuq ma li inti toqgħod għal ħaddieħor li taċċetta dak kollu li jimponi fuq ħaddieħor, il-lingwa sabiħa, l-lingwa Il-lingwa isa isa isa għaġina li tista' taġina, tista' taħdimha kif trid inti. Jien ċertament meċ li Maltin jew il-Malti għandu joqgħod għal ħaddieħor, jien naħseb bil-maqlub, jien naħseb li aħna, mhux bil-maqlub imma jien naħseb li dit trid tkun kollaborazzjoni, imma li pajjiżna jrid ikun ċar il-Malti huwa mhm. il-lingwa nazzjonali biex taħdem f'post f'Malta trid tkun taf bil-Malti. Fil-fatt hija waħda mir-regoli l-ġodda dik. Fil-qasam tal-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni. Eh.
Iġifieri aħna rridu però ukoll inżommu f'moħħna illi il-Malti ma jiddependix mill-barranin. Ma nistawx infarfru għad ir-responsabilità. Ir-responsabilità hija fuq spallejna. Jekk aħna nemnu li l-Malti huwa lingwa importanti, jekk aħna nemmnu li dak li nistgħu ngħidu bil-Malti għax il-Malti trabba hawn fil-ħamrija ta' Malta u mhux band'oħra, ma nistgħux ngħiduh bl-istess mod u bl-istess sentiment u bl-istess emozzjonijiet u bl-istess ċirkustanzi b'lingw'oħra, jekk aħna vera nemmnu fil-Malti, irridu nużaw il-Malti aħna, irridu nitkellmu bil-Malti aħna, irridu nkellmu 'l uliedna u lin-neputijiet tagħna bil-Malti u rridu niktbu bil-Malti. Jeżistu kif għedna, Maltijiet differenti, hemm differenza pereżempju bejn dak li tista' tgħid u dak li tista' tikteb. Il-lingwa miktuba hija ftit iktar formali, ftit iktar fissa. Hemm il-ħsieb fuqha wkoll. Imma fuq xi ħaġa li qal semmieh ieħor, Nixtieq ngħid ukoll illi għalkemm jiena meta nkun qed nitkellem speċjalment fil-pubbliku nipprova nevita l-just u u So and so, u dawn so l-affarijiet, u aha. l-like, eċċetera, għax naħseb illi bħalma jagħmlu Xandara u kelliema oħrajn f'lingwi oħrajn jippruvaw jużaw l-aħjar lingwa possibbli, l-isbaħ lingwa possibbli, fl-istess ħin irridu nirrikonoxxu, irridu nagħrfu Il-lingwa tagħna, bħal kull lingwa ħajja u b'saħħitha, tevolvi, tinbidel. L-ikbar esperjenza li kelli kemm ngħidlek di Tony. Meta kont qed nagħllem il-six form dak li dak li lumu għal junior college, niftakar xaħat niftakar xaħat mill-istudenti tiegħi ma jistax jifhem li l-kelma essaċ għalih ESSACC hija kelma li ġejja mill-Ingliż, hija espressjoni ġejja mill-Ingliż. Għalih hija ESSACC bil-Malti. As such. Issa, tista' tista' tinterpreta bħala nuqqas kbir. U tista' tinterpreta wkoll bħala evoluzzjoni normali tal-lingwa. Ħafna mill-Malti standard, li l-Malti stabbilit li għandna llum, Għadda minn dan il-proċess ta' lessaġġ biex niftehmu. Nirrepeti, jien ma nużajiex meta nkun qed nitkellem, per eżempju, għawek fuq ir-radju. U ma tantx toħroġli, imma ma tistax ma tistax twaqqaf l-evoluzzjoni ta' lingwa eh. u l-lingwi kollha jgħaddu minn dal Għax il-lingwi ħajja.
Eh, per eżempju, semmiħ li ċempel semma l-kelma ħabb. Illum la daħlet fil-sienna, irridu naċċettawha. Darba kelli argument ehm, fuq hekk, ehm, per eżempju, fl-modi kien hemm ehm, flok airport konna ngħidu mitjar. Il-mitjar il-kelma ma daħlitx. U ħallejni airport. Il-lingwi ħajja.
Naħseb hemm ftit differenza bejn mitjar u aeroport għalkemm jew pjazza u misraħ. Ukoll, ukoll daw kollha daw kollha għandhom l-istorja partikolari tagħhom. Mela, eja nieħdu il-tifel jew tifla. Illi semgħu l-kelma ħabb, sewwa, u jridu jfittxuha fid-dizzjunarju bil-Malti, Dizionario Dotemp T. Aħna rridu nieħdu deċiżjoni bħala, bħala, Edukaturi. bħala edukaturi, bħala studjużi tal-lingwa, bħala riċerkaturi, lil dawk it-tfal li se jfittxu l-kelma ħabb u li ma għalihom, bħal-lessaġġ ta' qabel sewwa, li għalihom hija kelma li huma jisimgħu kontinwament bil-Malti. Għalihom kelma bil-Malti. Huma dik jisimgħu, sewwa. Dik se ndaħħluha aħna fid-dizzjonarju, jekk se jfittxuha se jsibuha fid-dizzjonarju tagħna. U allura dawn huma deċiżjonijiet komplikati, imma irridu id-dizzjonarju jrid jirrifletti il-Malti tal-lum, irid jirrifletti wkoll il-Malti kif kien mitkellem fil-passat għax inti mhux dejjem tfittex il-kelma kif qed tintuża llum, tista' tfittex ukoll kelma li forsi ma tantx għadha tintuża, imma inti għandek bżonn tkun taf it-tifsira tagħha. bħall-Oxford English Dictionary jew bħal, ma nafx, bħal Treccani bit-Taljan jew id-De Mauro. Dejjem taġġorna, mhux hekk hu? Jiġifieri, imma aħna ma nistgħux nimponu l-Malti tagħna fuq kulħadd. Jiġifieri, Adrian Grima, jien, ma nistax nimponi l-Malti kif irridu jien fuq kulħadd. Jekk ħafna nies, Malta, illum, qed jużaw, jien m'iniex wieħed minnhom, imma jekk ħafna nies f'Malta llum qed jużaw il-kelma hub, Adrian Green ma b'liema dritt jiddeċiedi li din mhix kelma Maltija? B'liema dritt niddeċiedi li as such mhijiex kelma Maltija? Mhux qed nidħol fid-diskussjoni dwar jekk għandhiex tidħol jew le. Qed nitkellem issa fuq ta' min il-lingwa. Il-lingwa hija tal-Maltin jew ta' bniedem wieħed. Hija tal-poplu Malti.
Mhix ta' bniedem wieħed u. Hemm ħafna affarijiet li jiena ma jogħġbunix fil-mod kif ċertu Malti qed jiżviluppa. Imma jien għandi dritt inwaqqaf il-ħaddieħor milli jitkellem kif dara jitkellem. Imma m'hemmx il-Kunsill li jiddeċiedi hu x'inhu tajjeb u x'mhux? Hemm il-Kunsill. Ħafna drabi, mela, fuq il-Kunsill naħseb irridu ngħidu kelma għax hawn ftit affarijiet li n-nies naħseb importanti jifhmu. Imma iva, eħe, hemm Kunsill bħalma hemm fil-lingwi importanti kollha. li jiddeċiedi kif għandna niktbu l-kliem. Xi ħadd irid jiddeċiedi.
Ħafna u daw id-deċiżjonijiet importanti ttieħdu ttieħdu ħafna snin. Ħarġu regola, regoli. Ah. Deċiżjonijiet wieħed u tnej. Ah. U l-affarijiet huma ċari. U bid-dizzjonarju daw l-affarijiet se jkomplu jiġu ċarati. Għaliex għax inti se tgħid isma', forsi jien ngħid stabbiltà, forsi xi ħadd ieħor jgħid stabilità, forsi xi ħadd ieħor jgħid stabbilità dawk ġat tlieta. Mhm. Kollha tajbin, iva kollha tajbin. Kollha ngħiduhom, iva kollha ngħiduhom. Bħal- Liema waħda se niktbu? Sibha fid-dizzjonarju, agħżel waħda. Imma dak li hemm miktub mhux bilfors jirrifletti l-possibilitajiet kollha ta' kif tgħidha. Pereżempju, it-tieni semmiegħ beda juża ċertu dwa- di- djalett, le, ummi, ummi beda jgħid. Aha, aha. Jien se nwaqqfu milli jgħid ummi? X'jiġifieri? Ma dak huwa Im- djalett.
Imma meta tikteb, tikteb ommi. Mhux hekk.
Sewwa, imma dak Malti wkoll. Imma dan bħalma għamiltu fid-deċiżjonijiet li ħadtu skont according jew inkella discount. Eżatt. U ġiet bit-te, mhux hekk. Ma nafx l-idea x'kienet. L-idea kienet li aħna qatt ma nużawha eh, qatt ma ngħidu skond, aħna ma ngħidux skond eh, ħani. Imma berk. Aħna t-eżempju ieħor. Aħna qatt ma ngħidu skontok, Ah, sorry, aħna qatt ma ngħidu skondok, aħna ngħidu skontok. Mhm. Allura d-deċiżjoni ttieħdet tajba. U ħadhom il-kunsill.
Ija, kienet deċiżjoni u huma ħaduhiex tnejn min-nies, ħaduha firxa ta' nies. Ħada grupp ta' nies li kien jirrappreżenta oqsma differenti. Prof, skan jieħdu eh, telefonat oħra. Hello, nsermulek. Nsallimlek Sur Bonell, lilek u l-Sur Green. Qabel ma għajlek fuq l-Malti għajlek żewġ affarijiet li smajt il-qissa Bodejda. Mhm. L-Afrikani kienu taħt Ingliżi bħalna mhm. u jafu bl-Ingliż bħalma fellimna aħna mhm. l-anzjan ġifi jafu Ingliż. Issa, l-Irlanda Dublin, il-lingwa tilfuha li anke l-anzjani biex jgħidu biex kelmiet. Jien li nkun naf Qabel ma titleb oġġett, kif ġibnieh il-Malti? Issa bil-programm ma tistax titkellem fuqu biex tispjegali kif beda l-Malti hawn minn żmien il-Feliċi u affarijiet oħra. Ok, grazzi u proset. Grazzi.
Kif beda l-Malti? L-Malti kien hemm ħafna dominazzjonijiet, nazzjonijiet li ħakmuna. Per eżempju, kellek żmien l-Għarab u ċertu kliem huwa semitiku. Il-Malti ġej mill-Għarbi. Mhux hekk? M'hemmx mod ieħor kif tgħidha. Il-Malti ġej mill-Għarbi u essenzjalment huwa l-Malti li kienu fil-bidu tiegħu naturalment għax illum huwa lingwa għalih, mhm. huwa b'influwenzi differenti, ma l-Malti jibda ftit jew wis minn dak li nafu aħna fis-seklu 12 eh, meta il jew is-seklu 11 propjament, meta l-Arab ġew lura Malta wara minn Sqallija. Mela fl-elf, mela, fis-sena 870 l-Għarab ġew Malta. Eh, ħadu f'idejhom il-Malta mhm. u l-Maltin, qed nitkellmu fuq popolazzjoni żgħira, ma nafux eżatt x'kienet mhm. il-popolazzjoni, ma probabbli kienet ftit iluf. Id-dokumenti storiċi jgħidulna li l-popolazzjoni Maltija ittieħdet bħala irsiera Sqallija u għal kważi mitej sena, għal sa nofs is-seklu ħdax, qed nitkellmu 1048 probbilment, xi ħaġa hekk, l-Għarab minn Sqallija ġew lura Malta. Ovvjament dawk kienu Għarab differenti minn dawk li oriġinarjament ġew fis-sena 870. U għalhekk meta meta tfittex fil-qigħan tal-Malti meta tfittex fil-għeruq tal-Malti ma ssibx ħlief Għarbi, ftit jew wisq. Għaliex? Għax m'hemmx lingwi oħra qabel, għax kollox jibda minn din il-popolazzjoni ta' Għarab u probabbilment Insara li ġew mal-Għarab f'nofs is-seklu ħdax f'Malta u reġgħu bnew popolazzjoni, speċi, reġgħu bdew jgħammru f'Malta u għal ħafna żmien, għal kważi mitej sena, bejn is-sena 870 u l-1048, Malta ma kienx hawn, kienet diżabitata, ma kienx hawn popolazzjoni. Għalhekk il-Malti jibda bl-Għarbi. U għalhekk meta tfittex fil-qiegħ, Issib semmietiku. la ssib Feniċju, la ssib Kartaġiniż, issib l-Għarbi ftit jew wisq tat-Tuneżija imma li kien diġà għadda minn ġo Sqalija. X'l-Għarab li ġew Malta ma ġewx mill-Afrika ta' Fuq imma ġew minn Sqalija. L-ewwel marru Sqalija u mbagħad niżlu Malta. Di ftit jew wisq hija l- l-interpretazzjoni tal-istorja li hija aċċettata mill-istudjużi ewlenin. Imma is-sabiħ tal-Malti huwa li mbagħad kellna ġew fostna ehm, iktar reċenti il-Kavallieri, imbagħad kellek dominazzjoni Ingliża u l-Malti baqa' jitkellem u baqa' ħaj. Għalhekk. Kellna l-kwistjoni pereżempju ehm, fil-bidu tas-seklu l-ieħor jew fis-snin 20 il-kwistjoni tal-pare passu Min ried it-Taljan u min ried l-Ingliż, imma l-Malti dejjem baqa' jirrenja. Il-Malti baqa' ħaj għax baqgħu jitkellmuh u jużawh il-Maltin. Għalhekk jien ninsisti illi illum il-ġurnata, veru għandna sitwazzjoni partikolari, imma mhix l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li għandna popolazzjoni kbira ta' nies li ma twildux Malta. Mhix l-ewwel darba u mhix l-ewwel darba lanqas li għandna ħafna lingwi inti sejjaħtilha Malti Malta bili mili skużawni. Inti sejjaħtilha Malta multilingwi, mhix l-ewwel darba din. Jiġifieri il-Belt Valletta minn dejjem kien hemm ħafna komunitajiet, minn dejjem kien hemm ħafna lingwi li n-nies kienu jitkellmu. Dak li żamm il-Malti Hi, huwa eżattament dak li qed tgħid inti, Tonio. Il-Maltin baqgħu jitkellmuh, baqgħu jiktbuh, baqgħu jużawh matul l-istorja l-iktar jitkellmuh għax il-Malti miktub huwa ftit jew wisq qisu minn mitej sena 'l hawn, mill-1839 meta daħlet il-liġi tal-istampa u bdew jippubblikaw, jistampaw il-gazzetti, il-faxxikli, eċċetera. Jiġifieri il-Malti jiddependi minn kemm aħna bħala Maltin u dawk li jiġu hawn ukoll u jibdew jitkellmu u jitgħallmu l-Malti, minn kemm aħna se nitkellmu, se nużaw il-Malti fil-ħajja tagħna ta' kuljum u ma' uliedna u n-neputjiet tagħna. Prof, għandi xi messaġġi ħa naqrahom. Mela hawnhekk jgħidli hekk, għalkemm jgħidu u jien naħseb li l-Malti qed jingħata ħafna aktar importanza illum, qed jgħid is-semmiegħ. Jien għandi, qed jgħid, 74 sena u meta mort skola tal-Knisja, jien, fis-sittinijiet qed jgħid, lanqas biss kienu jħalluna nitkellmu bil-Malti, iktar minn hekk, lanqas biss kienu jgħaddi Kien jgħaddi minn moħħi li l-awtoritajiet li l-barranin fostna jitgħallmu l-Malti. Ukoll agħar minn hekk, dawk imwildin Malta li kienu parti mill-komunità antika Indjana hawnhekk kienu joħorġu mill-klassi waqt il-lezzjoni tal-Malti. Eh, is-sitwazzjoni nbidlet, jiġifieri hemm ħafna oqsma illi fihom is-sitwazzjoni tal-Malti tjiebet immens. Jiġifieri ħafna affarijiet li qabel ma kinux isiru bil-Malti, illum isiru bil-Malti. Jiġifieri mhux se mhux se nitkellem fuq l-istorja dwar meta l-qrati tagħna kienu bit-Taljan u ħafna affarijiet oħra. Dak iż-żmien anke l-Malti kienu jgħidu l-Malti tal-kċina. Mhux hekk? Mhux hekk.
Jiġifieri xtaqt ngħid xi ħaġa wkoll fuq l-iżvilupp tal-lingwa. Għadni għadni ġej minn btala l-Arġentina. U kullum kien tara hamburgeza. Mhm. Iġveri għandek il-kelma hamburger li ġeja, ovvjament. Mill-Germania.
Mill-Germania oriġinarjament eh, imma eh. ġiet mbagħad popolarizzata mill-Amerikani għax aħna kollha influenzati issa minn din il-kultura tal-massa Amerikana. Mhm. Din il-kelma qabduha u tawa xeħta, ħa ngħid hekk, Spanjola, Arġentina, ma nafx ma nafx jużawhiex, hamburgesa, u hemm ħafna kliem ieħor, somma. Mhm, mhm. Sandwiċerija, per eżempju, jiktbu, ġifieri post fej tbih eh, il-panini, il-bżiet sena. Ġem il-kelma sandwich allura. Ġem il-sandwich, mhm.
sandwiċerija, issa x'tagħmel, ġifieri aħna għandna l-istess forma ngħidu pastizzerija, per eżempju. U għandek ħafna kliem ieħor ta' dan it-tip. Il-punt tiegħi huwa li l-lingwi anki l-lingwi l-kbar aktarx huma kbar għax huma kapaċi jadattaw ruħhom għall-iżviluppi li jkunu qed iseħħu fis-soċjetà. Mhm. Issa jekk il-Malti nippruvaw inżommulu rridni jew rigni, Jekk nippruvaw inliġmuh, inwaqqfuh, mhm. noqtluh. Fl-istess ħin ma nistgħux naħseb jiena ngħidu isma' kollox aċċettabbli. Ġifieri għandek ħafna. Għalhekk imbagħad għandek il-kunsill li jarbel daw l-affarijiet. Eżattament.
Mela, ħan jieħdu d-telefonata. Hello, nsermulek. Jiena nixtieq nitkellem dwar in-numri. Jien iktar nifhem in-numri bl-Ingliż milli qed iwhomli bil-Malti. Issa mhux għax jiena Ingliż, għax jiena Malti hu. Imma iktar nifhimhom bl-Ingliż, per eżempju, six three two nine eċċetera eċċetera. Sew. Milli joqgħod jgħidli sitta tlieta tnejn disa'. Iktar nibda niftakarhom bil-Malti, issa n-numri huma purament Għarbin, veru? Mhux hekk?
Hekk hu. Grazzi Sinjur, grazzi tat-telefonata. Għand, hawnhekk għandi messaġġ jgħid hekk, Profs. Jiena Maltija u nixtieq nerġa' nitgħallem nikteb il-Malti sew. Għax minn meta spiċċajt l-iskola inbidlu r-regoli u ma pprattikajtx. Però, milli jidher, hawn kors wieħed biss li jsir fis-sajf u jiġi riklamat wisq viċin tad-data ta' meta jibda. Avolja nixtieq nitgħallem, qishom ma jagħmlux l-affarijiet sempliċi biex tattendi l-kors.
Ok, ma nafx jekk is-semmiegħa hijiex qed tirreferi għall-kors li bdejna noffru jidhirli mis-sajf li għadda, li jismu l-Malti Pass Pass l-Ortografija. Huwa kors ta' 28 siegħa, isir online. u qed isir dejjem iktar popolari għaliex il-Maltin m'għandekx idea, Tonio, aħna qed insemmu ħafna sfidi, m'għandekx idea kemm hawn Maltin li jfittxu opportunitajiet biex itejbu l-Malti tagħhom, biex isaħħu l-Malti tagħhom, m'għandekx idea kemm hawn Maltin, ċoe għandek idea żgur, imma kemm hawn Maltin li huma kburin bil-lingwa tagħhom, li jieħdu gost jarawha tiżviluppa u l-bqija. Issa, aħna ma nieqfux sena sħiħa bis-sajf b'kollox, jiġifieri bħalma qed tgħid is-sinjura jew is-sinjorina speċi anki matul is-sajf inkunu qed noffru l-korsijiet, ħafna korsijiet fis-sajf. Ma nafx nista' ngħidilha, ġifieri aħna nirreklamawhom. Ma viċin id-data. Hija tajt viċin id-data. U dan fis-sajf isir.
Normalment minn isu xarej qabel nibdew ir-reklamat. normalment. Imma jekk ikollha bżonn xi informazzjoni partikolari tista' tikteb tibgħat email lili personali ehm, issib l-indirizz tiegħi fuq is-sit tal-Università, ġifieri jekk tikteb Adrian Adrian Grima eh, Dipartiment tal-Malti jitla awtomatikament in-numru tiegħi online u tista' tikkomunika miegħi u, u, u nagħtiha l-informazzjoni kollha lilha u lil kull min jixtieq. l-informazzjoni kollha li hemm li hemm bżonn. Profs. Telefonata oħra, hello nsellmulek.
Hello, Charlie Mikallef, Sydney, Australia, nsellmilkom. Nsellmulek. Program, interessanti ħafna, eh? Nsellmlek.
Grazzi.
Prosit, tassew.
Iva, l-ikbar vantaġġ ta' dizzjonarju online u li jista' jismaw kulħadd mad-dinja kollha għax il-Maltin qegħdin kullimkien. Eżatt. Issibhom kullimkien, dik vantaġġ kbir. Mhm. U anki l-barranin li jridu jitalmu l-Malti. Mhm.
Iva, dik ukoll, inkludi, eh, dik ukoll, eh, ah. mela. Iġi vantaġġ kbir li, vantaġġ kbir, eh. Mhm. U bata najdak għandi l-mistoqsija u koll. Fl-iskajjel, il-sujġetti bil-Malti jew bl-Inglis, il-ġeografija u l-storja, dak mhm. biex jieġi talbu mit-tfal bl-Inglis jew bil-Malti. Mela, biex il-umma, biex lingwa Sa tfal tafal li sekk huma bl-Ingliż, eh, tfal ma tikkoreġġihomx biex jitkellmu bil-Malti. Mhm. Hekk hemm is-suġġett tal-history jew kellha da, għax m'għandux ikun bil-Malti. Għax imbagħad bit-tfal jidraw bl-Ingliż, jidraw bl-lingwa Ingliża, hux.
Ħanweġbu. Biex jisu bħal vizzju. Ekku, ekku, ħanweġbuk. Issa li għalikom Isalli għalikom u għal Maltin kollha u prosit tal-programm eh. Grazzi Charles, se nsellmulek. Mela, f'idejk. Grazzi ħafna lil Sur Micallef ta' dan l-intervent mill-Awstralja. Kont l-Awstralja tnax-il sena ilu kienet esperjenza vera sabiħa, ħadt pjaċir ħafna niltaqa' mal-Maltin u ovvjament anki ma' ħafna Awstraljani, Maltin li huma Awstraljani wkoll naturalment. Mela, jiena Ma tantx nista' nitkellem fuq dak li qed jiġri fl-iskejjel għaliex ma tantx huwa l-qasam tiegħi. Jiġifieri aħna bħala dipartiment niffukaw fuq l-istudju u r-riċerka tal-Malti u t-tagħlim tal-Malti m'għandniex xi ngħidu. Imbagħad hemm il-kollegi tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fejn iħejju lill-għalliema li jiffukaw fuq il-Malti fl-iskejjel u t-tagħlim tal-Malti. Però. Li nista' ngħid huwa illi hemm varjetà ta' sitwazzjonijiet. Mela għandek l-iskejjel tal-Knisja fejn b'mod ġenerali ħafna mill-istudenti huma Maltin u allura hemm iktar użu tal-Malti. Għandek l-iskejjel tal-Gvern u l-iskejjel privati fejn għandek numru mhux żgħir ta' barranin. Ta' ta' studenti li l-ġenituri tagħhom barranin jew li saħansitra huma twildu barra minn Malta, studenti li jiġu għal ftit ta' żmien, li mhux kollha jkollhom l-istess attitudni lejn il-Malti, mhux kollha jkunu jridu ma jkollhom dik il-motivazzjoni biex jitgħallmu bil-Malti. Semmejna qabel studenti li barranin li jiġu l-ewwel fil-Malti, imma għandek ukoll studenti li għandhom attitudni iktar negattiva li l-Malti jew jgħidu l speċi m'għandix nambih għax aħna mhux se nibqgħu hawn, qegħdin hawn għal ftit żmien. Jiġifieri għandek sitwazzjonijiet fej ġieli anki biex tgħallem il-Malti battikata, aħseb wara biex tuża l-Malti biex tgħallem suġġetti oħrajn. Ġeografija, semmit il-ġeografija, ma nafx l-istorja, xjenza, eċċetera. Iġifiri, hemm situazzjonijiet komplessi. Issa, naf li il-Departiment tal-Edukazzjoni, il-Divizjoni tal-Edukazzjoni, għanda politika dwar l-użu tal-lingwa fl-iskejjel, eh, fl-iskejjel, fl-ewwel snin, fl-snin mhm. bikrin u anki fil-primarja. Però biex ikollok biex ikollok sitwazz biex ikollok politika b'saħħitha dwar il-lingwa u dwar il-lingwa Maltija fl-iskejjel irid ikollok ir-riżorsi, irid ikollok il-mezzi, irid ikollok l-għalliema, irid ikollok l-ispazju, irid ikollok ħafna ħafna riżorsi. U dan iġibni għal punt importanti, aħna bħala pajjiż m'għandniex politika lingwistika. Il-Kostituzzjoni tgħid il-Malti huwa l-ilsien nazzjonali u mbagħad għandek żewġ ilsna. Jiġifieri m'għandniex politika nazzjonali għandna. Le, għandna pereżempju l-Università għandha l-politika lingwistika tagħha. Hemm politika dwar il-lingwa fl-iskejjel bikrin tal-gvern u fl-iskejjel primarji. Mhm. Però, u jista' jkun anki fis-sekondarja minn ċert. Però m'għandniex politika lingwistika nazzjonali, ġifieri m'għandniex m'għandniex pjan Mhm. Ta' fejn sejrin fejn titħol. Ħa naqra lek dal-messaġġ jgħid li hekk jien għalliema fi skola tal-Gvern ta' Ħażebbuġ. Sa Ħażebbuġ għandek il-Durum Karm, il-Mikil Anton Vassalli, għandek ġifieri l-Krema. U minix daqstant pożittiva tgħid ehm, dill-għalliema. Sfortunatament jiena ninsab inkwetata dwar il-futur tal-Malti. Għas sfortunatament qed niltaqgħu ma' ħafna tfal Maltin li preferu jitkellmu bl-Ingliż. Naqbel mal-kelliem li kollox jiddependi minna l-Maltin u kemm aħna kburin bil-lingwa tagħna. Il-ġenituri jridu jkellmu lil uliedhom bil-Malti mit-twelid bħalma jagħmel kull ġens li mhux laqi. Aħna rridu nippretendu li dawn il-barranin jitkellmu bil-Malti u l-Gvern irid jagħmilha obbligatorja li l-ġenituri barranin u t-tfal jattendu korsijiet ta' taħdit bil-Malti mhux biex jiġu fil-klassijiet jitkellmu bl-Ingliż biss u b'hekk ikomplu jifluwenzaw lit-tfal Maltin u smajt li hemm xi skejjel, qed tgħid Dina l-għalliema, li minħabba fihom xi lezzjonijiet li suppost isiru bil-Malti bħal studji soċjali jsiru bl-Ingliż. Irridu nkunu kburin u ma naċċettawx kollox. Eħe, jien Jiena b'mod ġenerali naqbel ma' dan l-intervent. Dawn huma lmenti li tismagħhom il-ħin kollu mill-għalliema. Jiġifieri aħna ovvjament għandna ħafna kuntatt ma' l-għalliema tal-Malti, fosthom għax il-biċċa l-kbira jkunu għaddew mid-dipartiment tagħna bħala studenti tal-Malti qabel imbagħad jistudjaw il-pedagoġija u t-tagħlim, speċi kif tgħallem, l-edukazzjoni. Jiġifieri dawn il-ħin kollu nisimgħuhom dawn l-ilmenti u dan l-inkwiet jaslilna il-ħin kollu. Għalhekk importanti politika lingwistika nazzjonali għax kollox jorbot flimkien. U dir kunsill suppost jagħmilha? Ix-xogħol,
l-edukazzjoni, ehm, il-ħajja soċjali, il-mezzi tax-xandir, il-ġurnaliżmu, daw kollha li qed nitkellmu, daw kollha jaħdmu flimkien. Minnu responsabbli li jagħmilha din? il-politika lingwistika nazzjonali. Ok, il-politika lingwistika nazzjonali jien għandi nifhem illi taqa' taħt il-Ministeru tal-Kultura. Però anki l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti jaqa' taħt il-Ministeru tal-Kultura. Però fil-amministrazzjoni ġdida. Però jekk tħares lejn il-lista tar-responsabbiltajiet ta' dal-dekasteru, ta' dal-ministeru, Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li huwa bil-liġi l-ogħla awtorità fuq il-Malti, lanqas jissemma, lanqas jissemma, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li fih jinġabru l-entitajiet nazzjonali, l-istituzzjonijiet, l-għaqdiet, dawk kollha li għandhom sehem importanti fl-iżvilupp tal-Malti, lanqas jissemma l-Kunsill. f'dik il-lista. Jiġifieri jien naħseb li l-Gvern u dan dan għedtu lill-Ministri differenti u lil awtoritajiet differenti, il-Gvern wasal iż-żmien li wara sentej ta' Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti wieqaf, jaħtar President, imma iktar iktar importanti milli jaħtar President, jagħti, lill-Kunsill il-mezzi biex jaħdem. Għax inti ma jistax ikollok Kunsill li se jmexxi l-politika dwar il-Malti, dwar il-Malti. U m'għandux biex. U m'għandux skrivana, mhm. m'għandux eh, amministraturi, m'għandux riċerkaturi, m'għandux min jagħmel ix-xogħol, m'għandux uffiċċju, m'għandux fejqod bil-qiegħda, m'għandux kompjuter quddiem, kif jista' jkun? Issa, il-Kunsill tan Nazzjonali tal-Isim Malti juħsib il-Malti Issa, il-politika lingwistika hija ikbar minn hekk. M'hemmx il-Malti biss f'pajjiżna, hemm l-Ingliż, hemm il-lingwa Maltija tas-sinjali, li huma lingwi uffiċjali wkoll, u għandek ukoll lingwi oħrajn. Għandna rikkezza kbira ta' lingwi f'pajjiżna illum il-ġurnata. Issa, min jiġi responsabbli tal-politika lingwistika fis-sens wiesa'? Jien għandi nifhem li jkun il-Ministeru tal-. tal-Kultura, f'dal-każ ladarba l-Malti jaqa' taħt il-Ministeru tal-Kultura. Naturalment aħna bħala pajjiż l-ewwel responsabbiltà tagħna hija lejn l-ilsien nazzjonali, il-Malti. Profs. Imma mhux biss.
Mela, profs, wasalna fit-tmim ta' dal-programm, grazzi li kont miegħi fil-programm, daħlu ħafna SMS imma jiddispeċini. Ħaniħu nota tagħhom ma kienx ċans inwiġbuhom, miegħi fl-istudio kelli il-professur qal Adrian Grima, Kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. B'hekk naslu fi tmiem ta' programm ieħor ippreżentat fuq Radju Malta l-Pols taċ-Ċittadin. Fl-edizzjoni ta' dal-Erbgħa se jkolli bħala mistieden lil Alex Vella, Manager Ċentru Servizzi Anzjani. Nistaqsu Kif jiġu assessjati l-applikazzjonijiet li jidħlu mingħand l-anzjani għal xi servizz li joffri ċ-Ċentru Servizzi Anzjani? Tonio Bonello jirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.